Хәерле көн хөрмәтле тамашачылар! Бүген без менә шәхәр өендә авыл кыйма пешереп карыйбыз. Ә, нәрсә дип әйтәсем килә, башта инде коймак турында әйтергә телим. Без бәләкәй чакта безнең әбиләр мич коймагы пешерәдерге. Хәзер бит инде авылда мишләр дә юк, әбиләр дә юк инде, әби дә исән түгел. Менә шул нинди авыруларым булса да, салкын тисә дә, кая нинди чир эләксә дә, мин әбинең коймагын ашагач терелә торган идем. Э, сукырчаем операция булганда дагы нәрсә ашсын килә дигәч әбинең коймагы дип әйткән ием менә шул күңелдә кереп калган һәм шушы э, шушы квартирага күчкәч инде грилле газ плитәсе алдык та пешереп карарга уйладым башта үзем өчен генә үзебез өчен генә пешерә идек хәзер инде э, кешеләргә дә пешереп бирәм кунакларга да пешереп куям бик теләп шушы рецептны сезнең белән дә бүлешергә булдым Э, бу кыймак өчен сөт кирәк, 1 литр сөт кирәк. Аны җылтып алырга кирәк. Шуңа күрә таба, табаның да шушындый тимерен һәм әзгенә сөтне җылтып алабыз. Сөтне җылтып алгач, әзгенә э, кайнар булмас инде, җылынгач алып куябыз да. Шуңа хәзер сөткә э, алдан әзерләнгән 2 авыл йомыркасын салабыз. Аннан соң бер аш кашыгы песок салабыз. Шикәр кына. Аннан соң бер бу бер чәй калагы тоз салабыз. Шуларны салгач, безгә моны яхшылап булатырга кирәк.

Су салсак та була, менә шу җылы сөтебезне дә бераз гына салып җибәрсәк була. Чүпрәне шулай эретәбез. Сөтләр кайнар булырга тиеш түгел. Чүпрә бит инде кайнар да булмый, аны талыкканда гына пешмәсен өчен. Шулай әйбәтләп Болгатасыз. Җибетеп бетереп, салып җибәрәбез сөткә. Сүткә салабыз. Сүткә салганнан соң. Инде хәзер он өстәргә кирәк. Аны өчен онны алдан ук иләп куйырга. Иләп куйдым инде мин. Әзерәк иләп куябыз да чамалап чамалап кына салабыз. Минем менә бу теге ашарларга пешерә торгач, шундый бер серен таптым инде. Яшь чактан ук инде ул. Аның кадәр үземне тәҗрибәле ашарга пешерүче дип санамыйм инде. Бу минем яратып башкара торган бер шөгылем генә. Менә шулай һәр ризыкка дагы онны әз-әз генә салып торырга кирәк. Күп итеп төшереп салырга кирәк. Мин менә шулай салып, җайлап кына тугыйбыз. Менә хуҗабикәләр сырыйлар, ничә грамм он кирәк дип. Менә бу очракта. Бу коймак очрагында 1 литрлы сөтне аласың икән, менә аны хәзер мин сезгә аңлатам. Менә чамалап, чамалап саласың. Безнең бу мич коймагы очрагында ул менә шулай күзгә күренәчәк. Монда граммлап кирәкми. Монда камыр әзрәк куе булырга тиеш. Менә хәзер күрсәтермен куерып. Куе булырга тиеш. Салганда инде ул аны төрле кеше төрлечә пешерә. Сыек кына итеп булмый. Без бит инде ул теге коймак дигәч, ул безнең кабартма кебек күтәрелеп инергә тиеш. Шуңа күрә Онны шулай чамалап саласың да, хәзер күрерсез. Куерыбрак китүе кирәк. Иң мөһим исән сау тыныч кына ашарга язсын инде. Исмиларны әйтеп, теләкләрен теләп. Мин дә сөенәм инде пешергәндә. Ашарга ризык бар диеп, тормышларыбыз әйбәт диеп. Әгиләр шикелле Элек әбиләр шулай әйтәдер, хәзер үзем шулай. Аллага шөкер дия дия әзерлибез. Шулай куйрак булсын. Белинчик кыймаклар өчен кебек түгел инде, кыйып, кыйып булырга тиеш. Әле бу минем өчен, әле бу сыйып, тагын бераз ун өстибез. Шулай булырга тиеш ул. Куелыгы шушына кадәр булсын. Э, бераз гына кабарырга алып куябыз. Менә хәзер өстен каплап алып куябыз. Аннан соң инде бераз күтәрелгәч пешерә башлыйбыз. Өстен каплап куйгач, коймак эчлеге әзер. Камырыбыз кабарды. Без бит инде моны йомшак чүпрә белән куйдык. Йомшак чүпрә белән куйгач, ул безнең бер 40 минут көтәргә туры килде. Әгәр софт момент кына салып, коры чүпрә салсак, ул тизрәк тә кабарган булыр иде. Шуңа күрә хәзер бераз ашыкмаганда коры коры чүпрәне түгел, Юеш чүпрәк дип әйтик, мисалга инде натуральнерак чүпрәк салырга кирәк дип дигән фикердә инде мин. Аннан соң безгә мич, газ мичен кабызабыз. Башта менә шул табаларны әзерләп куям мин. Башта безгә аның коймакның астын пешереп алабыз газның өстендә. грильдә өстен пешереп алабыз. Шуңа күрә грильне кабызып куябыз. Кабызып куйга җылынып тора инде бу. Хәзер без моның өстен, астын пешерә башлыйбыз. Мин ике таба кулланам, чөнки алай эшләгәндә җиңелрәк, тизрәк. Табаны гадәти комбалыш мае белән генә Майлап җибәрәбез. Мин гаиләмә каз майлары белән дә эшлим. Ат майлары белән дә салырга була. Әгәр дә эретеп куйган майлар була икән. Әгәр дә гриле булмаган, шундый функциясе булмаган э, хуҗабикәләргә нәрсә киңәш итәргә? Гриле булмаса, мондый кыйммәтне пешереп булмый инде. Газ өстендә гәсен генә пешереп ашарга туры киләчәк ике ягында. Менә шуңа күрә ике ягын әйләндерәсең дә Шулай коймакны әкрен генә матурлап салабыз. Төрлечә дә салып була, кемдер инде калак белән куе итеп тә төшерә. Бу коймакның куерак булуы әйбәтрәк. Куерак итеп менә шулай салып астын. Ә авылда өй мичендә пешергәнегез булдымы? Өй мичендә бар.
Иремнең ягында мичләре исән сау. Мичләрен сүттермәделәр. Анда бик җайлы инде. Без анда кайткач, коймак кына түгел, башка дошмак та пешереп карыйбыз, каны бизыкларын пешергәлибез. Хәзер аларда ул мишләрдә елга бер генә ягыла. Башта ягылгач әле аны көтеп торасың, рәтләнеп киткәнен. Менә коймакны хәзер әзрәк кысам инде мин аны бик артык төпләре киеп китмәсен өчен. Илендереп тә торам. Тонсыкка бик ярый. Былай майны майны да салып торам әле, жәлләмә, жәлләмим инде майларын. Менә коймакларыбызның менә шушылай матурлангач, өсләре әзрәк шулай җыела башлагач, духовкага күчерәбез. Духовкага менә монда грилгә өскә куябыз. Монда гриль эшләп тора. Хәзер ябабыз. Ничә минутка?
Ун йөзе килгәнче тотам, карап карап торам. Хәзер инде икенче табаны куям, менә шулай тиз-тиз генә эшлибез. Буш тормыйбыз. Духовкада пешкәндә коймак. Тагын бер таба пешерә торабыз. Менә бу таба, беренче таба коймагыбыз әзер. Шулай йөзе килгән, йөзе килгәч алам, шунысын пешерәбез. Хәзер моны айлап җибәрәбез. Ябышканнарны аерабыз инде. Шулай килеп чыкты. Менә шушындый коймаклар. Ә, бу инде газ өстендә пешкән коймактан аерыла, тәмле, мич, мич коймага тәмләре бар. Хатын-кызларны бәйрәм белән котлыйм. Чәйләрегез тәмле булсын. Ташларыгыз тәмле булсын. Пешерергә иренмәгез. Шулай итеп коймак пешкәч җыелышып чәйләр эчәбез. Әле менә ирем бүген эштә калды. Кызларым белән генә эчәргә туры килә. Кунаклар да килмәгән вакыт. Олы кызым Дилә 11 сыйныфта укый. Кечкенә кызым Зилә 8 сыйныфта укый. Ул Зилә кызым минем баянда уйный. Э, һәр вакыт мин пешергәндә баянда уйнап тора. Менә бүген дә башта баянда уйнап җиптәреп